देखै छियै छौरी के पढ़ै है कि कथी करै है मूर्ख छै तकर मतलब की ठकतै देखी तो कॉपी में लिखना हो ना है दू या चार गो में लिखने है आ फेंकने है बाप ये कर बेसी कमाई है ना छौरी गे छौरी सनिया स्कूल के बेर नहीं भेलो तोहर घरे में सट गेले देखै छियै सुनै है आइ के बुढ़िया स्कूल के टाइम हम नहीं जाने छी गे अभी का भेले टाइम देखे छी एके ठुमका में लोल फोड़ देबो हां हमरा ला दूसरा के धिया पुता जका नहीं आ गाल बजबा एक्शन आइ गे कथी हम गाल बजबे छु गे दोसर धिया पुता जका तो हम करबो नहीं करे छु कते निक तो पढ़ जाइत रहे छी हां त हम से बेसी कहां कुछ कहलो देखे त उ कॉपी दू लाल लिखने छ वने छी सदे फेकने कत से मन पढ़वा सकबो आय तोहर बाप कोनो अखुन दू दू लाख के महीना त नहीं कमाई हूं

गे छोड़ गे रुकता कथी भेल देखी पढ़े जाय छे से बड़ निक बात है जेहने जे तू पढ़े जाय छे से चुपचाप जो आ रास्ता पैरा में यदि केकरो से बजले भुकले आ कोई हमरा जे कह देलको ने तो काट के आ घरे में गाड़ देबो गे मातारी किया न तोहर सोच गे कहाँ केकरो से बजे छी ले तोहर कहले करबो हम सरे से बजबी हाँ जो सर से मात्रे बजे आ यदि कोई कह देलको से कोनो आदमी जरे बतियलके आ रास्ता में

पढ़ चल गेलै तोरा हम राइते खनी कहने रही कथी को छोड़ा के पढ़े न जाए के खेत में बोते दिन तक अहाँ पठा देलिए पढ़े लागी आइए केहन आदमी छी अहाँ ओकरा हम पढ़ाई लिखाई छोड़बा का कहीं खेत में धान रोपा ना जाए वो डॉक्टर बन तू पढ़ के ओकरा अकेला तू खेत में पठेबे जे अकेले हम पेराओ पढ़े तू स्कूल में वो तो जान हबे करे कि ने जान इधर दोसर काम ना है, अकेले हम करू हे भगवान केहन आदमी से नहीं जान

छोरा जे हेतै तऽ छोरा से तऽ हम बात करबे करबै लेकिन तू जे ओकरा सिक्का पर चढ़ाबै छी आ ओकरा जे बिगाड़ै छी ई कनिका कम कर नहि तऽ दुनू के पीठ हम तोरा पर झाड़ि देबो एगो भागो काम नहीं करी है बा सब खेता जाने रोपे है खाली यार पर माटी की चढ़े लगा उतने में एकर तेज तेज भजाई है बा ओ छोरा के काम नाम पढ़ाए छोड़ा दे तोरे लखा मूर्ख हम बना दी वहू छोरा के हमरा तो सीधे पीत लहर जाए आगे तो और के कथी हो गए कनिका मारलक जे हम मकली बनेने छल तऽ केना हँस छलियै तऽ कैला नहि बनेने छलै से जे तऽ हम सब पूरे छलियै बनेने कथी भेलै से पता हौ हुमक बिसरा गेल छलियै आ काल्हि शनि रहै परसू के हुमक रहै नहि तऽ कथी भेलै हम कनिका मोबाइल चलबऽ लगलियै टिकटॉक सब देखै छलियै लगल हाँ, तो वो भले मार लग वो है ला टिकटॉक जब चल करही बका के त तू तऽ हमरा सोहबे ने करते देखि जाइ छी तोरा मताइ के कहला कि चिरत तू हम काल्हि खुमा सर के कहू सर ये हिम- होमवर्क नहीं लिखी है

तोरा से बार केकरा कह सकै छी हम हमरा कहलिया हाँ, हम आके जाने मन छिए ले, तो सरदुआ हमरा त नहीं लग कह दे तो टाटी वाला लोला पोला ए जाने मन बेसी पीट लेली बेइज्जती भेल रहल है पर ही बा टाटी बल तोरा सन आदमी नंगा फटोर के बेजती भ रहल है आय तोरा घर में मकान बने नहीं हो गला मार छे एकरा रे कुत्ता ता ई छरा गज पिया भंग पिया हमरा जाने मन के हमरा जिसकाबे है बस सही में हां त कथी आई रे। आई दिन त नहीं बहिन अलावा कोना थोड़ी पता तक में अरे अरे का अरे मैं जाने मन दिले कभी जाने मन ना। बहिन का बहिन का रे, करना दिलबर

ये सुन ना एगो और बात कहै छियो बिहान खुआ हम पचास रुपया लऽ के अबो तुहाँ पचास रुपया लऽ के ये टिफिन में चलो भाजा खाए की अरे कथी रे कथी रे लबरा कहाँ के लटकल तोरा हम अभी ते छौरी मौगी के पाछा पड़ जात नटा से आय गे का के तू कहला मार जमा तोरा कथी कहलियो कैला मार छौ ले टाटी वाला रे कथी रे कथी रे झूठा के बाप मतार के नाम हंसबे छी छौरी मौगी के पाछा कुत्ता मानर जका करे छै हाँ? आगे माय कला ओकरा तू अपने मने मारा लगले क्या कथे से बजी छे जे मन में होय से बाजे लगी छे आ गया अब तू हमरा मुंह लागल बजे ये काकी तू बेसी जमवरा करी छै बुझले कि नहीं अरे हमरा ला तो अते स्टाइल में बाजे घमंड में चाटे बढ़िया किखला मार छी गे आगे सुन के अभी से तू बेसी जमबै छै पढ़े लिखल में मन नहीं लगा छारा मर दवा जरे घूमे छ भाग बे आय उरहर बे कह ना नाक जकट तो बाप के तोरा हम मार हम कथी मुंह देखबे गांव समाज में के मूर्ख के तू मूर्खे रह गेले के केहन मतार बाप तोर बुद्धि सिखैने रे चाटी वाला रे रे कफेरा निकाल आता से निकाल जब तक मतार के देखबो ना ओता ही गार से बिख देबो आ तोरा के तोरा चल घरे चल की जान गेली केहन धिया पुता सब भाई घरे में रह जाओ काम धंधा ना है ये ये बिते छी ये के राति में यहाँ हाथ पे ताजा छी काटते तो छी भात अरे बा कथी भेल रे अभी चली स्कूल पढ़ के तो ढिमकी खा के हमरा मारे लगले अपने मने आई रे

तू तब नहीं कुछ करने छी ना नहीं मम्मी हम कुछ नहीं कइले चल तो जा छी धोचिया है के जेना ना बेटा के मर गए तेना ओकरा हम की जग चल तो चुप चल अरे बा खा अरे बा खाऊ लागी ना दिल के चल गेले हे झगड़ा विवाद नहीं करब कह दे छिए आराम से समझाबै आ जल्दी अब हमरा खाए लागी दियो सारी पढ़ते पढ़े वाला ना ना है पढ़े वाला विद्यार्थी इहे ने होइ छै कि अपना काम से मतलब रखै छै सार होती कोनो लबर पानी कहने हमर बेटा के कहै छी सार के कि नहि खेती पाती के काम सिखाउ तऽ नहि पर उ पढ़तै इंजीनियर बनत डॉक्टर बनत घंटा बनत देखबू ने कोन डॉक्टर बनि जाइ छौ या या ढिमकी छियै या ढिमकी कथी या गल होते ओ किया छियै काल्हि हमरा बेटा के मारले यहाँ या मारते ना है हवा एक के भी तक छोरी मोगी के जा पछा पछा घुमा कोन छोरी मोगी के पछा पछा घुमे मोर बेटा ये है हमरा बेटी के लाइन मारी छल त हम देखले था मार लिए आई रे

तऽ ओ होमवर्क दिया कहै छलै तऽ हम कहलियै ट्यूशन पर देब देखली ना का के यहाँ बेंचेदी में हमरा मार ले एकरा हम बहिन मानी छे हाथ जुटे के जे से बजी चली तभी ये यते जे बेटी पर संखे हब तो बेटी के केना पढ़े लागे भेजै छी आय ये वो हन बाप नहीं बाजू ना हम को इनका दूसरा सोच के आदमी छी साके नहीं बुझला बच्चा सबके कनका हाटन डाटन दै छियै आइ काल्हि के छोरा छोरी के नहीं देख चूर हर जाही चट सानी ये बाल बच्चा के जे पिजरो में बंद कर देबे ना भागा वाला भाग जाता है आ जे नहीं भागा वाला है तो ओकरा खुलेआम छोड़ देते उन्हें भाग सकते आ ओई के चक्कर में हमर बेटा के तो बिना करनी के मार खिया देलिया जे मांगे हे बड़ चट लगलो जोरे छारे तोरा आगा से बजे के चाही ना अहू के बुझे के चाही ना जब अहाँ के उ काकी कहले बा तो उ बहिने लगते कि ना लेकिन मम्मी मारी चली तो बाजू नहीं दे चले अभी झूठे के कछु कहे के चाहे अरे रे के लाग उठ में छरे हम तो नहीं को छोला बाज बेटा बाज तू अपने नहीं बदले ह झूठ बाजी छे बिना मतलब के हमरा घर वाला लाई छरे के आती करने रे चल चल ये हे बुरा नहीं मानू दीदी हम सोचले धिया पुता है बहै के जीते ते दर का हाटन डाटन द दै छी डाटू आ हटन डाटन अपना बेटी के तू हमरा बेटा के ना हमर बेटा एते सैतल है जे कोनो छोरी बना के तकबो नहीं करते बुझली कि ना ताकै छले एकरा पा चल चल ये है संखा के बीमारी धैने है आगे छोरी जब तोरा दुनु में कुछ छिटे नहीं छलो तो हमरा पहिने कह के चाही ना ये बुढ़िया तोरा कहते छलवा तू देखे छलिया बाजू देलिया दूर गलती भ गेलै चल